my country people una welcome back to my channel today sean fans and victoria fans they don't come for online to come give themselves better gbasgbos over waiting on they happen since the show start and also getting housemates don dey trend because of their drama since morning till this evening so different conversations don happen today different drama don happen today wey be say people dey don dey talk about am since morning i dey talk about certain housemates like the um the likes of zion, zinwe Well, we dey talk about double K, we dey talk about checkers and Shatoria. I go start with Zinwe because na then I start the conversation for the day. So according to Zion in the morning, Zion dey try to explain to his girlfriend wey be say dem dey call Chinwe say he dey very happy say na only him and his girlfriend na him be the only two couples wey dey for inside the big brother house. So the girlfriend come dey tell am say no, no be like that o. Oh. Say she dey very aware of wetin dey sup between di double case which is kassia and her husband. Tori further reveal tok say she dey pay close at ten tion to kassia husband um wedding ring finger say di line of di of di um dis tin di ring dey show for di guy hand. She and her partner wey be say dem dey call Zion come tok say dem go plan togeda to destroy di marriage since two of dem no gree come out openly to come tell pipo say see o we are married so according to chinwe she say wetin she go do be say.

when kassia enter inside the big brother house the confessionals wey be say she do before she enter big brother house she talk say her husband don cheat on her before so and for those of us wey be say dey watch the show you go see talk say e get the way wey be say that her guy dey move wey be say make kassia husband no lose guard for inside that house because they don date for ten years before they come marry their marriage is just five months old i no know who advise those people make they enter big brother house so coming to the double case cassie on di oda hand is like na evri moment na she and her husband dem dey need reassurance from each oda cassie she had a conversation wit tobi today wey be say she dey explain certain tins about her marriage to di guy according to her she say her husband na im actually bring di suggestion of dem entering into di big brother say for her she was not interested say na di man na im persuade her and make her enta into into the big brother house. Toby come dey try to tell Ato say make she no feel bad about am say there is actually a purpose for wetin um, sup between she and her husband. Those of una wey be say no dey watch the show una um, and for those wey be say dey watch am, Toby na person wey be say try shoot his shot with Cassia. and with the way the guy dey shake um, cassia she just dey laugh up and down una know talk say women we women once we don dey like wetin man dey talk we go just dey laugh dey sunt it up and down cassia fans on the other hand dem dey claim talk say she no dey fall for the guy say she just dey play the game but to me from the way she dey laugh wetin i dey see for there i think she dey attracted to the guy or she dey enjoy the the toasting where the guy dey toast her. So the Toby now come dey talk about marriage plans and all of that, saying na Yoruba guy, say they dey sabi take care of women and all of that. So Kasi come tell her to say, okay, well, say she, one of her auntie, actually marry a Yoruba guy, say, and the marriage just scatter like this. Toby on the other hand come dey try to reassure her, tell her to say, well, say he believe to say she and him and Cassia they go actually make a very strong couple so Cassia come tell am say it's too late bro she come stand up come comot na so the conversation take end my own be say me I like married people well I no go lie I I respect marriage a lot so that's why anytime wey be say I see person wey collect person husband or collect person wife that thing dey always e dey vex me well well I just believe to say person wey be say marry big brother no even suppose put there after wetin tega and boma wetin happen between tega and boma but i no know wetin big brother get with married people onto shawn and victoria matter the particular conversation wey victoria make today with sooj na im make shawn fans vex according to her she say she and shawn dey no get anything special say their friendship started like three years ago say at first he say no be about travelling for dem say two of dem actually own a restaurant before before dem come embark on di travelling togeda she say there's no strings attached nothing nothing just besties those of us wey be say don dey notice surge movement di guy actually dey interested in Victoria but since Victoria enter into di Big Brother house with di way surge dey talk about Shaun Shaun Shaun dey give Victoria Victoria don tire she come dey tell am say whether na Shaun dem go talk about for di whole day or something

na only Sean na get um, strong fan base but wetin dis people no know be say Victoria on, her, on the other hand she get very very strong fan base for wetin I don observe so far for all the social media platform Sean on the other hand he don dey lose his fans to Wani because of his obsession ship wey be say dey do with that girl i no know wetin dey go on with everybody this season everybody just dey do ship left right center like e just be as if na love island we dey watch which no make any sense to me i no go lie say victoria she dey too calm for this season but she fit eventually pick up along di line shawn on di oda hand na dey pity for becos wanni if una go evriwia na wanni na dey trend evriwia which means wanni don start to dey collect um shawn fans na so e dey always be wen two pipo man and woman dey for ship na di woman dey always collect di fan base pass shawn just enta inside big brother house you neva even your leg neva touch ground you wan dey do mumu ship.

una don hear wetin dey talk now everybody go dey alright so the housemates today they did their first diary section and the housemates they talk about who they don't bond with so far but the particular diary section will be say make me laugh now um eh, undi is it undi ne abi undi ne mama one thing like something like that undi ne also uh-huh. because according to them the, the verse to say the body way twins actually not give give them face when they first enter into the big brother house say but immediately big brother give dem that custodian title, the boys start to dey suck up to them. Chinne wey be say e be the aunty of Nne don talk talk say the reason why be say she eh, dey dey close to the Mbadiwe twins na to do revenge on them. Me for one, I no fit wait for that revenge wey be say they wan do the Mbadiwe twins. Before I end my video, I wan talk about Onyeka. Onyeka na person wey be say since morning till this night, Onyeka don dey move sneaky. That girl just dey go everywhere, e go gossip this one, e go tell this boy this one, e go go go tell this person this one. It's as if the girl na just instigator. You go think say she no know wetin she dey do. That girl dey very active for inside that house. That girl na one person wey be say the house mate no need to look out for because the way she dey move, that girl fit win this show. Take care, una bye.